ydy chi? Mae bywyd fi 100 miles an hour. Does dim rhwystrau mewn ffordd.
Lori Ellen Jones i fi, dwi'n 19 mlwydd oed, gweithio'n cywion bach tri dri yr wythnos. a yn neud busnes yn unan gweddill yr amser wedyn. Beth yw hwnna? Des i fan hyn straight mas o ysgol yn, i wneud um, prentisiaeth. Cymrodd e 18 mis i fi wneud yr um, y prentisiaeth. Nes i fe trwyddo mudiad meithrin. Dim spel ar ôl fi qualifio wedyn nes i mewn fel um, arweinydd ystafell. Fi'n bennu am chwech. Fi'n gallu cwrdd lan 'da ffrindie am ten past quarter past six fel yfe. Ie fi'n myn' nôl gwaith myn' i cwrdd â ffrindie myn' i cystadlaethe Young Farmers myn' nôl i'r workshop i gwitho mwy. Dechries i busnes yn neud fel nwyddau ar gyfer y cartre yn ailgylchu pedole lot. lot fi'n neud ond fi wedi bod yn ailgylchu cogs beics. Fflam Goch yw enw'r busnes. Mae tudalennau Facebook a Instagram 'da fi ar y funud a 'na ble fi'n cael gwaith fi trwyddo. Mae lot o pobl yn prynu yn fwy lleol. Trwy neud posts ar Facebook a Instagram fi yn tueddol dechrau yn y Cymraeg. Mae e'n dala sylw pobl lot yn fwy. Buodd e'n galed ar y dechrau, fe So ti'n gwbo ble i ddechre amser ti'n dechre busnes on' gyda teulu a ffrindie mor agos a cymuned mor fowr yn Sir Gâr a'r ma'r Clwb Ffermwyr Ifanc rili 'di pwsio stwff achos ma' pawb jyst yn stico 'da gilydd o's e? Ma' cysylltiade 'da fi o bob fan 'yn yn Sir Gâr ers deud ots yfe? T'mo' dwi'n gwbo pwy i myn' i siarad gyda os bod isie cymorth, pwy i myn' i siarad â i mynd i'r sioeau gwahanol 'ma. Ti mo'n gwybod pwy sy'n trefnu i gallu cael stondin a stwff. Ewch i gyfoethogi a dewch yn ôl i Gymru! Elen Bowen yw fi. Dwi'n 30 oed ac yn byw yng Nghapel Iwan yn Sir Gâr. Dwi'n berchennog ar Gemwaith Elen Bowen. Mae pobl y gymuned yn yn hapus i gefnogi rhywun ifanc lleol sydd yn mentro. Dwi hefyd wedi bod yn ffodus o fod yn fudiad y Ffermwyr Ifainc, felly pobl yn yn adnabod i falle trwy hynny ac yn falle'n moyn siopa gyda fi neu fy nghefnogi achos hynny. Mae popeth mor rhwydd nawr gyda'r we ac yn y blaen, dwi'n gallu rhwydweithio gyda phobl yn bell ac agos. Mae gen i gysylltiadau yn Llundain, yng Nghaerdydd ac hyd yn oed yn rhyngwladol yn enwedig wrth i fi drio Yym, ffeindio cerrig, gwerthfawr ac yn y blaen ar gyfer modrwyon ddiwe- diweddio neu yy rhoi gomisiyne bach arbennig fel ni. Does dim rhwystre mewn ffordd ym mha mor bell neu agos i chi moyn mynd. Dyn ni'm yn bell o'r M pedwar fan hyn, mae'r hewlydd yn hen ddigon da i deithio o fan i fan a ma' 'na gyfleoedd mas 'na yn agos neu ymhell. Mae hyd yn oed cael pobl i deithio yma ddim yn broblem, dwi'n defnyddio'r post yn aml, Mae pethau'n mynd o 'ma a dwi'n gallu sicrhau bod nhw'n cyrraedd y cwsmer erbyn un o'r gloch y diwrnod wedyn. Mae'r gefnogaeth teulu yn hamhrisiadwy. Dwi wedi gallu dibynnu ar yn fam a'n fam yng nghyfraith i ofalu ar ar ôl y plant pan es i'n ôl i'r gwaith, sydd wedi arbed miloedd o bunnoedd i ni fel teulu dwi'n meddwl. A mae 'na ddigonedd o gyfleoedd yma i'r merched bob dydd. Maen nhw wedi bod yn mynd i ballet, maen nhw'n cael gwersi nofio, maen nhw wedi dechrau chwarae rygbi ar ddydd Sadwrn. Fel aelodau a chyn-aelodau o fudiad y Ffermwyr Ifanc, ni wedi bod yn ffodus iawn. Dŷn ni erioed wedi gweld yr angen i fynd i edrych am gyfleoedd i gymdeithasu. Mae fe'n dod yn naturiol. Mae yna glybiau chwaraeon i gael yn lleol i oedolion hefyd. Chimod, chi'n gallu mynd i nofio, um, mae da chi'r clwb pel drod, ac wrth gwrs mae da chi ddigonedd o lefydd bwyta hyfryd yn yr ardal. Pam, beth yw hwnna? Mae hwnna yn, hwnna'n wytio te. Mae byw ar bwys ma'n gyd y ci, dwi'n meddwl, yn amhrisiadwy i ddatblygiad y plant. O, a beth ydych chi'n meddwl?
Chi'n gwybod beth yw e? I wneud ti fyny, Anna? Nhw sydd wedi dysgu popeth i ni, ac wrth gwrs mae'n braf i gweld nhw hefyd yn dysgu yr genhedlaeth o tano ni. Lle ni'n dychmygu magu'r plant heb fod mangi y dŷ cig a'r llaw.
O ochr y gweithdy fi yw'r pumed cenhedlaeth i weithio o'na. Roedd dŷ ci fi, mae calon e o fewn y ffermydd ifanc. Mae e wedi bod yn cadeirydd um, national, so ti'n modd, symudwn ni byth o'ma. Trial cael be chi moyn neud. Triwch neud e gytre achos Timod, symud bant, trafeili, ie, go for it, ond pidwch symud bant o'ch teulu chi, timod, am byth.